Исәннәрмесез, дуслар! Хәерле кичләр, кадерле дуслар, тамашачылар, телевизор караучылар, безне интернетта караучылар. Без сезне Әйдә шаярт! ШТК Татар лигасының чирек финалында күрергә бик шатбыз! Һәм инде чирек финалның өченче өлешендә катнашалар. Байлар сабасы, саба егетләре! Мамадыш, биш бармак! Һәм инде керәшеннәр җыелма командасы! Культурный центр имени Якова Емельянова. Бу өч командадан икесе генә ярыфиналга чыгарга тиеш. Анда чыгыр өчен елмая торган смайлик җыерга кирәк. Кемнең елмаулар күбрәк булса, шул җиңде. Бүген безнең ике бәйге, сәламләү һәм импровизация. Һәм инде кем бу чыгышларга нәтиҗә куя, безнең жюри әгъзалары. Әйдәгез, танышып китик. Беренчедән инде талантлы җырчы, блогер, вайнер. Лилия Хәйруллина! Телерадиоведущий.

Әлбәттә инде, безнең шулай ук яраткан җырчы, моңлы җырчы Илназ Сафиуллин! Бик шат сине күрергә! Һәм инде, дуслар, әйдә Шаяртның э, жюри составында беренче тапкыр э, Татар КВН лигасының легендар уйнаучысы Юморист Сирень Байрамов! Жюри әгъзалары әзер, тамашачы, сез әзерме? Һәм инде командалар традиция буенча без булдырабыз! Беренче команда, әзер! Каршы алабыз, Саба районы, Саба егетләре. Саба егетләре, Саба районы, ничек кәефләр, егетләр? Исәнмесез, әйбәт. Нишләп сезнең команда бер кыз да юк? Потому что без Саба егетләре. Аңлашылды.
Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Беренче чакта рәхмәтләрне

Саба егетләре! Саба егетләре! Саба егетләре! Каршы алабыз!
Хәерле кич, дуслар! Сәхнәдә сабалар!

Икенчедән, организаторларга рәхмәт, уенны тугызынчы март көне куйганга, чәчәкләр очсызрак чыкты. Яңалыкларга күчик. Быел Сабада чүпне аерым җыя башладылар. Яндыра торган чүпләр һәм пичкә сыймаган чүпләр. Калганнары тавыкларга. Күптән түгел Сабада беренче спа-салон ачылды. Айрат барып кайтты. Айрат, сөйлә, ничек анда? Әй, егетләр!
Пиявкалар вообще тәмсез! Ә менә анчоуслар тәмле!
Барчагызга сәлам! Түбән уч Фәни апа үгез суйган, итен сата 280 сумнан гына. Ике бөтен алган кешегә үпкә бавырларын болай гына бирәм, диде. Интернет начар, шуңа күрә 63 кәбеткән номерга шалтыратыгыз.
Тагын телефонына чыктыммы? Нәрсә инде бу? Интегрированная реклама.
Ә хәзер иң мөһим яңалык, Сабада официаль рәвештә коронавирус бетте!

Ә безнең сабалар үзләренчә дәвалана. Игътибар экранга! Эчә кереп, самака эчеп, шашлык ашап ятабыз, бер чир дә тими. Пырылда!
Син менә моңа ышанасыңмы инде? Ничек инде ышанмаска, как-никак Саба сәламәтлек җитәкчесе!
Кадерле дуслар! Сезнең каршыда Йөрәкләр янса янсын, тик трамвайлар гына янмасын музыкаль премия лауреаты Ильяс Мухаметшин!

Миңа әйтмә, сигенче март көне чәчәк сатучыларга әйт!
Соңгы уенда бер жюри әгъзасы шундый сүзләр әйтте. Игътибар экранга! КВНда кыздан чакырышы уйнаганы юк, ләкин уйныйсы килә. Берәр команда чакырды уйлыйм, башлары җитсә генә мә, башлары җитсә генә мә, башлары җитсә генә мә.
Ә сабаларның башлары җитә. Шуңа күрә, Ринат абый, сезне сәхнәгә чакырабыз. Ринат абый, сез бит блогер. Әйе. Хәзер контент төшерәбез. Әзерме? Әйдә, киттек.

Ринат абый, афәрин! Хәзер сез официально Саба егете. Шуңа күрә бездән сезгә кечкенә генә бүләк.
Ник, нәрсәгә соң аңа Саба гербы?

Нинди шатлык картлык көнендә. Оныкларын сиңа рәхмәт әйтсә. Матур итеп туган телендә.
Булды!
Сезнең каршыда саба егетләр иде. Туган телебезне саклыйк.
Саба егетләре, Саба районы. Барлык игътибары жюри әгъзаларына. Нинди нәтиҗә куябыз Саба егетләренә? Сирень, елмая, Лилия, елмая, Линария, Ильназ, елмая һәм Айбас, елмая! Беренче чыгыштан соң биш елмая торган смайл, шулай ук Айбас, әйдә синнән башлыйбыз. Чөнки менә син бит беренче командага моңсу смайл куясың. Әйе, гадәттә, мин беренче командага моңсу смайл куям, чөнки Менә хәзер мин әйтәм, боларга әйбәт смайл куйсам, алдагы командалар алардан начаррак чыгыш ясасалар, дөресрәге, алардан яхшырак чыгыш ясасалар, мин үземне үзем уздыра алмам, диеп. Шуңа күрә бу очракта, егетләр, менә сезнең чыгышыгыз миңа ошады. Сезнең чыгышыгыз динамика ягыннан да, юмор ягыннан да һәм иң мөһиме, менә сезнең командагызның стиле, ул да булса шундый теге, русчалатып әйткәндә, невозмутимый юмор. Үзегез җитди, ләкин шушы җитдилек аша ноктасына бәрә торган юмор җиткерәсез. Менә шушы стильне саклап калыгыз. Сезне зур үрләр көтәчәк, Алла бирса. Рәхмәт, Айваз. Илназ.
Егетләр, команданың бишенче әгъзасы булып, менә бу видеода булган абзыйны да чакырыгыз әле, яме? Вживую күрергә.
Ул Алай дисәң, Ринат та бик әйбәт күренә алар белән. Бик матур булды биюегез һәм инде рәхмәт чәчкәләрегез өчен. Уен буе елмаеп утырдым, бик ошады, рәхмәт. Зур рәхмәт, Лилия. Иптәш Байрамов. Ну мин просто дурак түгел сабаны батырырга. Минем бу республикада яшисе бар бит әле. Зур Юк, чынлап әйтәм, бик ошады, егетләр. Шәп. Молодцы. Зур рәхмәт, зур рәхмәт, егетләр, әфәрин! Озатабыз сезне сәхнә артына. Һәм инде дәвам итәбез. Дәвам итәбезме? Әйдәгез, чакырабыз сәхнәгә Бишбармак Мамадыш КВН командасын. Бишбармак КВН командасы Мамадыш шәһәре Ничек кәефләр? Әйбәт! Яхшы, яхшы. Хоманда сез дүртәү нишләптер, хотя бармак биш. Нишләп алай ул? Ну, беләсең, вот менә тормыш шулай бара. Кайдыр инде кемне дә булса кисергә кирәк. Шуңа күрә вот менә без редактура кискәннән соң вот менә без дүртәү генә калдык. Ага, аңлашылды.
Берегез э, тавышта утырадыр инде, шул бармак т- музыканы кушып. Ну, и әлбәттә, вот менә ул теге тавышта утыра. Менә ул тавышта утыра, минем тавышны вообще гел югалтты бу, даже бүгенге көндә дә андай бит ярга була. Әйе.
Ярый, э, тагын бер сорау. э, Менә Ленар, син бит инде инде ничәнче ел уйныйсың Айдашерт? Ничә ел булды әле? Ну, монда булды 5 ел. Менә быел алтынчы ел була инде. Ну бит миңа әйттеләр бит, яңа кешеләр белән танышырга кирәк дип. Мамадыштан.
Таныштыр әле. Менә бу име Мамадышныкы. Менә бу Мамадышныкы. Менә бу Мамадышныкы. Алар белән әле мин үзем дә әле соңыннан уен эчендә танышырмын дип ышанып калам. Ярый, рәхмәт. Э, Хәм инде соңгы сорау. Э, рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Ну, инде әлбәттә, инде беренче рәттә Мамадыш халкына, инде Мамадыш халкында инде безнең үзебезнең хөрмәт яраткан Мамадыш э, главасы Анатолий Петровичка һәм инде безгә вот им ярдәм итеп җибәргән Шәтче авыл җирлеге вот менә башлыгы Валерий Васильевич Шыриковка менә аңа гел кайнар вообще респект, сәлам. Барып җиттек, Валерий Васильевич, ими, ул әйбер сау кайтачакбыз, ими, вот менә шунын бәрәңге утыртырга, по любому без сезгә киләчәкбез.
Рәхмәт бик зур булышканыгыз өчен һәм инде биш бармак! Сез әзерме? Әзер! Әйдә, әйдә!
Килдек сезгә, маман штаб. Аска кидем яңа штаб. Әгәр перегар исе килсә, димәк, мамадыш бүген сәхнәдә. Киттек, дуслар! Кадерле дуслар, сезнең каршыгызда Мамашның биш бармак командасы. Сез мине хәтерлисез бит? Ну, хәтерлисез. Ну, яра, игътибар экранга. Менә шушы экранны мин генә сатып эчәргә могу. Ну, әйе, безгә Жур Әгзәр әйттеләр, Мамаштан яңа кеше белән таныштыра кирәк дип. Шуңа күрә каршы алыгыз. Руфинә!
Горький вкус твоей любви меня убил, теперь бесил, а ты змея пустила яд, любовный яд. Между прочим, ул көтүче. Руфинә, син нәрсә көтәсең? Сафилнең аерылганын. Көтүче.
Ну ладно, безнең җырдан бер кадр бар. Давайте каршы алыгыз, Ильфат! Горький вкус твоей любви меня убил Теперь без сил, а ты змея пустила яд любовный яд. Ильфат, син ничисең?

Әйдәгез танышыйк, мин, Илфат. Мин, Мамадыштан. Казанда Энергода укыйм, чөнки Мамадышта энергичный кешеләр кирәк. Йоху! Беренче миниатюра. Күз алдырызга китерегез, татарча Гарри Поттер.

Между прочим, Мамадышта мине пятачок диеп йөртәләр. Потому что Казан белән Мамадыш уртасында пятачокны мин тотам. Юху! Икенче миниатюра. Без, бөтенебез белгәнчә, көз көне җиткәч, бөтен кошлар җылы якларга китә. И вот, безнең Мамадыш тавыгыбыз Күкәйләрен сатып, путевка алып, җылы якларга китте. Посадка на рейс Мамадыш-Дубай началась!
Тавык, балык, тавык, балык, тавык, балык. Ә, гафу итегез, сездә мраморный челли юкмы? Юк.
А, ну ладно. Кстати, меню буенча, менә бу Нагиз ул нәрсә ул? Менә сез әбиегезне хәтерлисезме?

Менә без биш бармак командасы вот менә чыгыш ясыйбыз сезнең өчен ахыр тапкыр. Ленар абай, без бит дүртәү генә. Ничә бул биш бармак? Менә чөнки вот менә кара. Руфина ул ниме? Атсыз бармак сынатчы. Чөнки синең атың бармы? Әлбәттә юк.
Ну ул атсыз бармак.
Менә бу чөнки бармак. Һәр кешегә бери бери. Ә син безнең урта бармак. Э, аңладым. Потому что озынмы? Йо, потому что тоже кирәмәс җиргә

Ике мең су. Икесе елмая, менә шундый нәтиҗә. Э, ниндер сүзләр бардыр. Сирень. Мина шады.
Мин собаларга бер сүз әйтмәгәч, мабадышларга нәрсә дип әйтим инде. Молодцы, балык тотарга киләм җәй көне. Мин сезгә менә матур смайл куйдым. Егетләр, сез үзегез карагыз инде.
Мин яратмыйм мондый смайллар куярга. Моңсу булган. Тик, ну, нәрсәдер җитеп бетмәде. Дөресен генә әйткәндә, менә дикция буенча тагын әзрәк теге аңлашылмаучанлыклар булды. Шуңа күрә теге дикция өстендә эшләргә, минем уйлавымча, әзрәк. Һәм инде менә мин шулайрак кабул иттем. Үпкәләмәгез, зинһар. Рәхмәт, Лилия!
Рәхмәт, Илназ! Ну, Мамадыш командасы ул бит инде безнең легендар команда һәм нәрсә җитеп бетмәгәнен алар үзләре дә миңа калса бик яхшы беләләрдер дип уйлыйм. Менә бу билге, дөресен әйткәндә, бик зур натяжка белән булды, дөресен әйткәндә. Тавышың терелсен! Шул. Һәм сез яхшырак та булдыра аласыз, без моны барыбыз да беләбез. Уңышлар.
Рәхмәт, рәхмәт бик зур. Ленария.
Үз дулкынындагы кешеләр дип шундыйрак кабул иттек. Ничектер сез үз тормышыгыз белән яшәдегез сәхнәдә. Без бераз үз тормышымыз белән Шундый яхшырак булдыра аласыз. Рәхмәт бик зур һәм инде Айваз, шулай ук моңсу смайл. Э, сез шу үзегезнең команданы э, безнең ширек э, финалга чакыр, а гомумән менә шушы яңа лигага чыкканда алуыгызны сорадыгыз бит, хәтерлисезме? Һәм без чыннан да әйдәгез чыгыш ясап карагыз, без сезгә шанс бирәбез дидек. Һәм, кызганыч, әлегә менә хаталар өстендә эшләү юк дип саныйм мин. Бу, Ленар, бәлки сиңа гына бәйле түгелдер, бәлки команданы һаман бер үзең өстерәп бару, тартып бару, гел яңа персонажлар кушу авырдыр. Әле бу соңгы сүз дигән сүз түгел, әле тагын бер команда, бер команда чыгыш ясасы бар, бар әле импровизация, шуңа күрә сиңа бер Ял итеп алырга киңәш итәм, бер башыңны ял иттереп алырга киңәш итәм, чөнки болай гына синең белән хушлашасы килми. Бу уенда сезнең матур итеп хушлашуыгызны телим мин. Шуңа күрә менә тагын шушы бүгенгә көчеңне җый, уңышлар.
Рәхмәт, Айваз, җылы сүзләрең өчен. Шундый нәтиҗә. Озатабыз сезне сәхнә артына. Һәм инде дәвам итәбез. Әйдәгез, дәвам итәбез. Керәшеннәр җыелма командасы, каршы алабыз. Дуслар, бердәнбер команда Татар КВН лигасында. Алар ураза тотмыйлар, алар Великий пост тоталар. Крәшеннәр КВН командасы, сәлам, дуслар! Арулармы сез? Әйе, әйе, саумысыз, исәнмесез. Дуслар, менә сез бит дүртәү идегез, кая кызыгыз? Безнең Лия бүгенгесе көннәрдә гастрольләрдә ул. А, аңлашылды.
Ну, эш инде, әйме? Ә бу хобби?

Айфон.
Кая инде монда креативность? Китайский!
Карале, син үзең нәрсә бүләк иттең соң? Ә мин үземнекенә наручник бүләк иттем. Егетләр, рәхәтлеген белсәгез! Өйдә бәйләп калдырдым, үзем сезнең белән монда басып торам.
Карале, Дима, сине безнең пародист бер пародия күрсәт инде, әйдә. Күз алдына китерегез, Айдар Галимов Яңа ел кичендә салют җибәрә. Салют! Салют! Салют, күрше! Чын күңелдән салют! Салют!
Кадерле дуслар! Сезнең белән Минем райдерны үтәдегезме?
Нинди райдер? Нәрсә сөйлисең инде?
Мин сезгә әйттем, безнең отбивкаларда Вадим Захаровның җырлары булырга тиеш дидем. Булдымы? Флешкага сыймады.
Нинди флешкага?
Биш флешкага сыймады.
Аннан мин сезгә әйттем, минем гримеркада священник торырга тиеш дидем. Нәрсәгә? Булдымы? Нәрсәгә инде сиңа священник? Сез күрдегезме, Арчадан нинди кызлар килде? Вдруг нагрешу? Егетләр, кәеф шәп вакытта төшерегез әле мине йолдызлы жюри алдында. Син моңка малай. Э, телефонга төшерегез дим. Рәхмәт, братан.

Сиңа авыртмадымы әллә? Юк, наоборот рәхәт. Бүген хиджамага барасы булмый.
Күз алдыгызга китерегез, Илназ Гарипов умарталыкка эшкә урнашкан.

Өч килограмм, 56 сантиметр. Әти!
Син нишләп мин тугандагы параметрларны әйтәсең?
Улым, шушы чыбыркы белән гомерем буе көтү көттем. Мин аны убырлы чәченнән үргән идем. Әби турында алай дип әйтмә инде.
Улым, мин шушы чыбыркыны сиңа калдырам. Кабул итеп ал. Юк, әти.
Ал.
Юк, әти, ала алмыйм. Ал, улым.
Ала алмыйм, әти. Ал, дим мин сиңа. Ала алмыйм, әти.

Юк.
Безнең бит Лия юк. Э, кара, кара, үзе дә шалтырата бугай. Егетләр, сәлам! Кызганычка каршы, бу уенда уйный алмыйм. Бер артист мине э, концертларында чыгыш ясарга чакырган иде, шуңа күрә гафу итәрсез инде. Лия, давай, давай, давай, бар, син җырлый тор, һәм мин егетләр янына үзем чыгам. Хәзер, җегетләр!
Нәрсәриф атабай, булышасызмы безгә? Әйе, булышам.
Минем остазыма багышланган җырым бар.

Если что, Салават абыйның иң яхшы укчысы мин. Кычыткан чыпчыгы!
Син беләсеңме, мин Салават абый белән дуслашыр өчен нәрсәләр эшләдем? Нишләдең инде? Беренчедән, өйләндем, чтоб вопросов не было. Ну, вопросы все равно остались, конечно. Икенчедән, Салават абый миңа үзе встречный шаг ясады. Настоящий мужик! Әй, алып кил монда ул топор войнаны! Күмеп куябыз, ди. Күмдегезме соң? Утопили. Радик? Радик, синең стадион җыйганың бармы? Әлбәттә, мин стадион җыйганым бар.

Чыгар үгезне, йолдызым син минем. Хөрмәтле йолдызлар!

Керәшеннәр җыелма командасына барысы да елмая торган смайлар! Әфәрин, дуслар, әфәри котлыйбыз! Айваз! Шуны сизде, миме, э, залга Салават абый кереп утырга, командалар, менә шушы команда тагы да әйбәтрәк уйный башлады. Тагы да шәбрәк китте. Шуңа күрә Салават абый сез бөтен уеннарга килегез әле мөмкин булса. Бөтен команда ялт иткән уйнаячак. Классик э, КВН жанры буенча барасыз, егетләр. Бәреп кердегез. Планканы тоттыгыз, икенче уенда беренче уенны тагы да өстәп уйнадыгыз. Үсешегез бүген тагы да яхшырды. Менә шушы планканы сакласагыз, сезне көтә зур киләчәк. Зур рәхмәт. Рәхмәт, бик зур. Илназ Сафиуллин. Моны ничектер теге әйтәм, ләкин расслабляться итәргә ярамый. Чемпион булырга менә дигән шансларыгыз бар. Молодцы!
Минем уйлавымча, чын КВН менә шушындый булырга тиеш. Бер сүзсез шәп, молодцы, динамика, артистизм, һәр нәрсә бар. Бик шәп булды. Рәхмәт. Рәхмәт.
Сирень. Миңа да бик ошады, мин беренче тапкыр күрәм бу егетләрне. И, мин уйлыйм, болар вообще сезнең сезонның зур фаворитлары. Менә яратып карадым, бик ошады. Алар бөтенесе дә менә төрле. Берсе ябык, берсе таза. Берсе матур, берсе минем кебек. Вот, егетләр, уңышлар сезгә. Рәхмәт бик зур итеп. Рәхмәт бик зур. Дуслар, котлыйбыз. Импровизациядә күрешәбез. Озатабыз сәхнә артына һәм инде һәм инде Моның белән безнең сәламләү бәйгесе тәмам. Дуслар, импровизация бәйгесен башлап җибәрәбез. Барлык командаларны сәхнәгә чакырам. Импровизациягә күчәбез, дуслар. Импровизациянең исеме Кызык хәл. Жюри әгъзалары бер-бер артлы чыгалар сәхнәгә. Без ниндидер кызык хәлгә сезне чумдырабыз. Һәм инде шул кызык хәлнең сезнең җөмлә була, ниндидер сүз. Менә һәм инде шул җөмләгә, шул кызык хәлгә командалар ниндидер комментарий әйтергә тиеш. Кемнең комментарие иң кызык һәм көлке була, шул җиңәчәк. Башлыйбыз импровизацияне. Кызык хәл, киттек. Хәм инде беренче булып сәхнәгә иптәш Байрамовны чакырасы килә. Сирин, әйдә сәхнәгә. Алкышлыйбыз. Сирин, син хәзер табиб. Хәм инде синең җөмләң әзерме? Әзерме? Менә шулай. Әйдәгез. Так. Бу инде безнең Саба районы, Саба егетләре киттек. Әзерме?
Йо, мен, мен что-то передумал вакцинироваться.
Вакцинироваться. Әйе. Ж- Керәшеннәр.

Рәхмәт.
Рәхмәт бик зур. Менә. Крәшеннәр, әйдәгез тагын бер тапкыр, дубль ике.
Әзерме?
Сыннычы бабай, әйдә уколсыз гына.
Монсы кызык булды. Ханым, беләсезме нәрсәсе бәзәк? Нәрсә? Керәшен малае сөннәтчегә киң.
Саба. Әзерме?
Сирень абый, ахыргы корпоратив һәм закодируюсь.
Сирин, рәхмәт бик зур. Илназ Сафиуллин, чакырабыз сәхнәгә. Әйе. Әлбәттә инде алкышлыйбыз. Илназ, э, синең ситуация, син мунчада. Мунчада һәм инде э, сорау шундый, кем шаба?
Кем шаба? Кем шаба әйе?
Ярый, таныш ситуация.

Сез.
Яхшы. Әйбәт. Яхшы. Тагын бер тапкыр саба.
Кем чаба? Мин, чишен. Чишенегез.
Башта сез. Сездән соң. Керәшеннәр. Кем чаба?
Мин чабам. Күрәм.
Әзерме?

Берәр нәрсә ошадымы?
Фейковый туй уйнарга берәр пиджак булмас микән?
Так, ярай. Саба. Берәр нәрсә ошадымы сезгә? Хәерче.
Яхшы.
Крәшеннәр.
А, берәр нәрсә ошадымы сезгә?
Сез ошадыгыз.
Рәхмәт.
Так, Берәр мама. нәрсә ошадымы?
Илназ белән Мончада ошады.
Яхшы булды бу, мама дыш. Берәр нәрсә ошадымы? Ну, ошады, ошады, Лилия, ничә дим соң, ошады, все ошады.
Так, тагын бармы вариантлар? Минемчә, кызык вариантлар булды. Лилия, зур рәхмәт. Дәвам итәбез һәм инде сәхнәгә Ленарияны чакырабыз. Ленария, син безнең турист. А, Англиядән килгән турист. Син безнең Англиядән килгән турист. Һәм инде а, Татарстан буйлап йөрисең. Һәм синең шундый сорау. а, Нәрсә сезнең монда карарга була?
Сәлам. Ә, Нәрсә сездә монда карарга була?
Салават Фатхутдиновны зоопаргын карап була.
Рәхмәт.
Яхшы, яхшы. Әлбәттә, бу инде шундый танылган урын. Да. Так, керәшеннәр. Сәлам.
Нәрсә сездә карарга була? Элвин Грейның концертын карарга була иде.
Яхшы. Керәшеннәр. Әфәрин. Мамадыш. Хәерле көн. Нәрсә сездә карарга була? Тәбризнең биографиясен, короче, 87 нче ел туган ул. Менә ул хәзер ничә дими хәзер, ничә ел эшләми.
Тагын бармы вариантлар, дуслар? Бер, ике, өч, дүрт, биш. Вариант булмаса, Ленариягә зур алкышлар. Рәхмәт. Чакырабыз сәхнәгә Айвазны. Айваз, син үзеңне уйныйсың. Айваз Садыров ролендә син хәзер. Камео, камео.
Хәм инде синең шундый э, җөмлә. Тәртип FM радиосына яңа тапшыру кирәк, тәкъдим итегез. Менә шундый җөмлә, әйдәгез. Менә синең студия. Так.
Ара безнең студия бит буймы? Юк, бу татар радиосыныкы.
Крәшеннәр. Исәнмесез.
Безнең Тәртип радиосына яңа тапшыру кирәк. Керәшеннәрдән берәр вариант булмасмы?
Хәерле иртә, Австралия!
Пока.
Яхшы? Так. Яхшы.
Әлеге, әлеге, әлеге ярый, әлеге ярый. Әйе, бу комплементарный мәзәк дип атала бу. Әйе.
Аксаба. Безнең Тәртип радиосына бер тапшыру кирәк әйбәт кенә. Бармы берәр вариант? Сабаларда шундый тәкъдим, син, мин, Хамилназ киттек мунчага.
Рәхмәт. Всё!
Кызык түгел тема. Бетте.
Тәртип радиосына тапшыру кирәк, булышып җибәрегез әле.
Айваз абый, җиткерегез әле халыкка, пожалуйста, анда Түбән оч Фания апай үгез суйганы бер кило 180 сумнан, ди.
63 саннарына бетүче телефонга шалтыратсагыз була. Рәхмәт, Айваз! Зур рәхмәт командаларга! Әйдәгез алкышлар бирик, импровизация бәйгесе тәмам! Менә бу өч районнан, менә бу өч командадан кайсысы чыга ярымфиналга? Сезгә сөйләшеп алырга вакыт кирәкме? Безнең монда хәзер ике команда. Әйдәгез, дуслар. Жюри әгъзалары әзер. Сезгә сүз Иптәш Байрамов. Сирин, әйдә башла.
Мин беренчедән рәхмәт әйтәм сезгә. Өчегезгә дә. Өч командага да дуслар әйдәгез. Кулларны чабыйк әле, тырыштылар, булдырдылар, көлдек, сөендек, молодцы. Без инде бер нәтиҗәгә килдек, шулай бит, кайсы команданың шушы уеннан туры иттереп әйтсәң инде өйгә кайтып китәсен билгеләдек. Вот. Ну, шулай да нәрсә әйтәсе килә? Ә, миңа үземә бик ошады. Инде Рамил күпме чакырганың булды, то бер сәбәп табып, то бер сәбәп табып э, килми каладыр. Менә бүген нигә килгәнемә сөенеп утырам менә. Сөенеп утырам. Нәрсә әйтәсе килә? Мин бик күптәннән инде менә Мамадыш командасын яратам. Кайда гына күрмим мин аларны, алар һәрвакытта шундыйлар инде. Теге өч көн бәйрәм итәләр дә киләләр алар аннан соң. Аннан соң Казанда бер биш көн бәйрәм итәләр, по-моему. Бик ошыйсыз, егетләр. Ну, чәк кенә, чәк кенә бүген алҗаганрак күренәсез инде. Нәрсә дип әйтим? Ә минем хатыным Алия апагыз әйтмешли, ул инде миңа хәр иртә шулай әйтә, Менә барысы да ошады, ну чуть-чуть кенә җитмәде. Керәшеннәргә зур рәхмәт! Сабалар, сез вообще молодцы! Күренеп тора, менә киләчәк, булачак җитәкчеләребез үсеп килә. Яңа очрашуларга кадәр рәхмәт.
Минем дә шулай, шулай ук рәхмәт әйтәсем килә, чөнки бик күңелле булды, кич буе елмаеп утырдым, кәефләрне күтәрдегез, минекен генә түгел, бөтен кешенекен дә дип уйлыйм. Һәм инде кем төшеп калуына карамастан, минем уйлавымча, кайгырырга кирәк түгел, бу киләчәктә тагын да үз өстеңдә эшләп, тагын да зур үрләргә,

Татар КВН лигасын үстерәбез һәм, әлбәттә, мин бүген бик шатланып утырдым, чөнки на контрасте башка төбәкләр белән татарча фикерлиләр, татарча уйныйлар рәхәтләнеп. Чыннан да, бүген бик рәхәт булды. Менә Әстерхан, Себер якларын урап кайтканнан соң, барысын да тотып кочаклыйсы килә. Һәм инде бергә таба да тагын да күбрәк шулай уенны үстерергә насыйп итсен. Рәхмәт командаларга. Рәхмәт бик зур Лидария. Чыннан да ул шулай, без Әйдә шаярт белән Рәсәй буйлап киттек. Инде Саратовта, Екатеринбургта, Астраханьда уеннар үткәрдек. Безнең алда Мәскәү, Новосибирск, Уфа һәм менә-менә шул шәһәрләрдә җиңгән командалар август аенда Казанга килеп,

Менә инде ничәнинче ел рәттән без шушы матур татар КВНы, хәзер инде Әйдә шаяр дип аталучы күркәм уенны күзәтәбез. Әлеге уен инде күптән уеннан, уен дигән теге терминнан өстен чыкты, чөнки монда чын мәгънәсендә зур гаилә. Гаиләнең була шатлыклары, кайгысы да, әйеме? Ә, һәм менә монда чыннан да уенда күренеп тора инде, шушы уенны менә еллар буе күзәтүчеләр, Һәрвакытта да сентименталь моментлар була, елмаючан моментлар була. Һәм менә ахырдан, кызганыч, ничек кенә авыр булмасын, уенның шундый мизгеле килеп җитә, кайсыдыр команданың күзләреннән яшьләр килә, кайсысыдыр киресенчә алдагы уеннарының уңышларына сөенә. Шуны гына әйтәсе килә, инде җомгаклап, хәзер мин шушы урында бит кайсы командалар чыкканын әйтергә тиеш. Мин әйтмәсәм дә монда инде аңлашыла булса кирәк. Бар яшь командалар, өмет баглаган командалар, бар инде еллар буе уйнаган командалар, чемпионлыкка ирешкән командалар. Шуңа күрә, хөрмәтле Ленар, хөрмәтле Биш Бармак, Шушы урында миңа калса, сез инде узган елны чемпион булдыгыз. Миңа калса, бернинди үпкәләүсез, бернинди вөҗдан газапсыз сез алдагы яшь командаларга да мөмкинлек бирә аласыздыр чемпион булырга. Сез инде чемпион икәнегезне расладыгыз, шуңа күрә горур рәвештә чемпион булып, Без сезнең белән саубуллашабыз да. Алкышларны юллыйк әле Бишбармак Мамадыш командасына. Саба һәм керәшеннәр алга!
Рәхмәт! Керәшеннәр җыелма командасы, Саба егетләре ярымфиналда! Алкышлыйбыз! Дуслар, шуның белән безнең чирек финал ахырына якынлашты.